Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Batyr we Amaliýadan reňkli sahna arkalary. Owadan maşgala berlen gyzykly soraglar. Amaliýa we Batyrdan şeýle jogaplar. Sen-a?
Habib Music-den gyzykly sahna arkalary hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýegşenbe sowadyna.
Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň.
Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Aýdaý özüň! Krasnowodda aýdym bilen ýaýlymda! Biz Krasnowodda!

Indi bolsa gyzykly soraglar hem-de sahna arkalary.
Geçen günlerimizde Habib Music-iň täze klipiniň backstage'ine myhman bolduk we gyzykly pursatlary siziň üçin şekile geçirdik. Klipden soňra Habib bilen gyzykly söhbetdeşlikde şeýle sowallar berdik, Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Hudaýyň beren güni bilen gahryman oýanýas. Hawa, irden çagalary oňa-muňa işe, okuwa, hawa, sazyga äkidilýär. Ýene studiýa, aýdym, klip. Eger-de bir nahar barada aýdym düzmeli bolsaňyz, Haýsy nahar barada aýdym düzerdiňiz? Nahar barada bolsa, palaw barada aýdaýmasam, iň süýji naharlarymyzyň biri. Google, soňky gözlediň zadyňyz näme? Bruno Marsyň täze aýdymyny gözledim, tapmadym.
Sizi iň köp kim güldürýär? Köp güldürýän gyzym güldürýär. Wagtynda size uly kömek eden ýatdan çykarmajak biriňiz barmy? Elbetde, kömegime gelen adamlary hiç haçanam ýadymdan çykaramok. Ol kän-ä olar. Ýöne men birnäçesini aýdaýyn. Ýa-da Marowa, Mekan Ataýewa, şeýle hem Didar diýip bir dostum bar. O klip boýunça kömek edipdi. Öň kimem? Ejem, kanyýeşna. Ejem köp golawlary berip kömek etdi. Iň halaýan ýitiňiz näme? Lawandaň ýitin gowy barýar. Mümkinçilik bolsa, Geçmişiňizdäki nämeni üýtgederdiňiz? Gereginden artyk hormat goýan adamlarym bar. Şolara hormat goýmazdyk. Özüňizde halaýan häsiýetiňiz näme? Halaýan häsiýetim, meselem, aýdym bar, aýdym boýunça aýdaýyn. Şu gün şul aýdym diýilmeli diýsem, ana, men şony diýýän, şo häsiýetimi gowy görýän, ýaltanaman. Irtiriýäňizmi ýa giç turýaňyz? Biz ýatamzok diýsegem bolýar dogrusy. Giç ýatýas, gijem turýas. Iş prosesiňizde iň halaýan ýeriňiz niresi? Aýdym düzemde.
Golos goýman halamok. Iň esasy zat golos bolýyn, ýöne aýdym düzem şony gowy görýän. Aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Şu wagtky düşürip oturan aýdymymyz bil täze aýdym däl. Puç me ýar diýip bir albom çykardym. Şoň içinde şul aýdym bardy, ýöne başgarak görnüşde ýazypdym. Ýöne munda muny toýlarymyz üçin, baýramçylyklarda aýdar ýaly şowhunly remiks edemde, şeýleräk bir görnüş boldy. Şu wagt Balvar studio bilenem, Täjärow Myrat bilenem şul aýdymy klip edeli diýip maslahat etdik. Oglanlar tüweleme gije-gündiz işläp ýörler. Sag bolsunlar! Gyzykly söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdar! Sag boluň sizede işiňizde üstünlik näme diňe öňügiçlik bolsun Allajan diňe türkmen däl daşary ýurtlaram görsünler.
Geçen günlerimizde Batyr we Amaliýanyň täze klipiniň backstage'ine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra ýyldyzlarymyza ýörite taýýarlanan Jübütli soraglarymyzdan berdik. Haýsyňyz ir turýaňyz? Men turýan.
Kerem Ali turýa birinji. Aa. A siz ylalaşýaňyzmy? Awa.
Hojaýynmy?
Haýsyňyz ertirlik taýýarlaýaňyz? Koneşno. Haýsyňyz köp pul sowýaňyz? Aý bu sow. Sowdurýaryn.
Haýsyňyz daşarda köp gezegen? Bul.
Telefony haýsyňyz köp ulanýaňyz? Men.
Sebäp?
Görýänsiňiz-de men hemme ýerde aktiwim. Muny zordan batyr onyň goý, munyň goý. Onda haýsyňyz köp jedelçi? Meý bu şermende radyma. Sen-a?
Ýok men.
Haýsyňyz has ýermen? Tüweleme nädip? Ikimiz hem.
Haýsyňyz giç ýatýaňyz? Ay Ikimizem.
gijrak yatylyan. Haýsyňyz has köp aýdym diňleýäňiz? E, men diňleyan.
Haýsyňyz köp kino görýäňiz? Men var.
May veremok muňa. Haýsyňyz beýlekiňizi has gowy tanaýaňyz? Ay Ikimizem.
kimden tanıyan.
Haýsyňyz bezenmäni halaýaňyz? Bolmuyor. Ikiňizem bile halaýan zadyňyz barmy? Bile halamyz üçin, bile düşünişemiz üçin biz bile-de. Onda, biriňiziň halap, beýlekiňiziň halamadyk zady bolýamy? Aý, ine şul tapýany halamaýan zat, şul.
Soňky sorag. Günlük dersiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Men
eje bolanymdan soň, çagam turýar, çagam naharlaýan soň, Ýoldaşym gidýär öz işleri bilen. Toý wagty çenli başagaýlyk bolýar. Soň toý wagty bolýar welin hem ikimizem toýly-toýumyza gidýäs. Çagamyzam wagtlaýynça ejem bilen doganym seredýär. Onuň gelýär senede obyçny maşgala. A siziňki?
Oglanlar bilen oturýar. Aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Saz, sözi Bäşim Nagaraňky. Haçan ýazdyk şuny Batyr? Aý haçandan isläp ýördük. Onuň nesibesi şu gün eken-de, şu günem klibe klip aldyrýas. Ikisini de studiýa alýas. Gyzykly söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdar. Sag boluň size-de işiňiz üstün.
Indi bolsa ýyldyzlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar.